D'Lëtzebuerger am Koreakrich, den 18 Dezember, also iwwermar ginn et 40 Joer, datt deen éischte Kontingent vun 43 Lëtzebuerger Fräiwëlleger sech a Richtung Südkorea op de Wee gemaach hat. 22 Länner waren dem Opruff vum UNO-Weltsécherheetsrot gefollegt, dorënner och Lëtzebuerg, fir de kommunistesche Iwwerfall vun Nordkorea a Südkorea ze stoppen. Hei lo e Réckbléck mam Henri Losch.
Den 18 Dezember 1950 ass een éischte Contingent Lëtzebuerger Fräiwëlleger zu Antwerpen ageschëfft ginn, fir am Feren Oste fir d'Fräiheet vun engem klenge Land ze kämpfen, Korea. E Land, wat virun Dausende vu Jore gegrënnt gouf, de Mythen no vum Tangun, dee sengem Land dee schéinen Numm Choson ginn huet, d'Räich vun der Moiesfrëschheet. 108 vir Christus hunn d'Chinesen dat Land eruewert. An 918 no Christus huet de Wang Kon him den Numm Koryo ginn. 1904 hunn d'Japaner sech mat de Russe kritt, an no der béiser Nidderlag bei Port Arthur hunn d'Russe misse kapituléieren. D'Folleg vun dem Armistice war, datt Korea ee japanescht Protektorat gouf, an d'Japaner hunn d'Koreaner ënnerdréckt, gepisakt an zu Dausenden ermuert. Wéi dunn den zweete September 1945 Japan de Krich verluer hat, hunn d'Russen Nordkorea an d'Amerikaner Südkorea besat, fir d'japanesch Zaldoten z'entwaffen. Den 38. Breitengrad gouf geholl, fir d'Influenzzone vun deenen zwou Groussmuechten ofzegrenzen. 1947 sollte Wale sënn, ënner der Opsiicht vun der UNO, mee Nordkorea huet déi Wale boykottéiert. Am Süden gouf de Syngman Rhee gewielt an deen huet d'Republik Korea ausgeruff. Zur gläicher Zäit hunn d'Nordkoreaner eng Volleksdemokratesch Republik ausgeruff mat un der Spëtzt de Kim Il Sung. Zwee Joer méi spéit, de 25 Juni 1950 ëm 4 Auer moies fréi, huet Nordkorea de Süden iwwerfall. 90.000 schlecht ausgerüst südkoreanesch Zaldote si vu méi wéi 200.000 Nordkoreaner mat hire beschtbekannte russesche Panzer T-34 iwwerrannt ginn. Seoul ass schonn dräi Dee méi spéit gefall. An der Panik hu se d'Bréck iwwer den Han gesprengt an e puer honnertdausend Zivilisten a 40.000 Zaldote souzen an der Fal. De President Truman huet een Zock den UNO-Sécherheetsrot aberuff. D'Russen haten dee wéinst dem Tschang Kai-Chek boykottéiert an esou konnt Nordkorea unanime vun de Membere vum Sécherheetsrot veruertelt ginn. Si hunn d'ganz Welt opgeruff alles ze maachen fir déi Aggressioun ze stoppen an de Truman huet de Generol MacArthur beoptraagt direkt mat den amerikaneschen Truppen aus Japan Nordkorea iwwerzesetzen. 22 Länner hu sech spontan bereet erkläert ze hëllefen. Och Lëtzebuerg wëllt sech fir d'Fräiheet vu Südkorea asetzen. Zeg Lëtzebuerger Jongen hunn sech fräiwëlleg gemellt an dat aus deenen ënnerschiddlechste Grënn.
Ech war Beruffszaldot, ech koum just vun der Militärschoul aus dem Frankräich an ech war virwëtzeg fir ze wësse wéi dat geet eng Trupp am Asaz ze leeden an ech hu geduecht, eng besser École d'application oder praktesche Stage kënnt ech kaum fannen.
Ech hat 24 Joer, ech war jonk an ech hunn déi al gesinn vum Zweete Weltkrich an ech hu geduecht gehat, wat déi konnten, dat kanns du och. Also e bestëmmte Sprëtz Aventure war unni Zweiwel och dobai. Ech si Militär de carrière an ech hat schonn 3 Joer Krich hanneru mer, an der Legioun, an der Brigade, an England a bei de Pharae, an ech wollt et nach enke probéiere mat den Amerikaner. Ech hu geduecht, Do ass lo am Extrême Orient e klengt Land, wat ënnerdréckt gëtt, wat attackéiert gëtt, wat ënnerm Doch steet vum Kommunismus, a geduecht, dat do, dat ass eng Saach, do lount een Asaz sech. Dat huet mech gereizt. Ech hat mech esouguer scho gemellt a Korea mat mengem Frënd, de Robert Mores, deen herno am zweeten Detachement gefall ass, an éier d'Arméi iwwerhaapt oder d'Regierung en Opruff gemaach huet, hate mir äis allen zwéi scho beim Bataillounschef, den deemolige Colonel Heldenstein, gemellt, an du wéi de richtegen Opruff erkomm ass, ware mir erëm eng vun den éischten, déi äis gemellt hu fir kënnen dohin ze goen. An du war nach bei äis zu Bitburg, ech war déi Zäit zu Bitburg bei der Arméi, wou ech agezu war, du war nach eng Portioun vun du traus der net. A mir waren zu véier, an du huet een zu deem anere gesot, do draussen, et wéi et fäerdeg war, ware mer alle véier do. Ech hu geduecht, du gees de mat, éischtens gesäis du e Stéck Welt, an zweetens hues de eng gutt Geleeënheet, fir eventuell erëm bei d'Armée ze kommen. En éischte Motiv déi Zäit war zu Lëtzebuerg eng immens pro-amerikanesch Stëmmung, en zweete war Aventure, en drëtte war, ech hu meng Militärzäit gemaach, ech wollt meng eege Grenze kenne léieren. An e véierte war, Mir kruten esou vill versprach, datt jiddweree gemengt huet, et wier e Gift Direkter vun der Arbed ginn, wann en erëmkéim.
Déi amerikanesch Infanterie huet versicht, mat der Hëllef vun hirer Aviatioun d'Nordkoreaner ze stoppen. Den 20 Juli scho war déi ganz Aacht amerikanesch Arméi a Korea, mee si konnt de Sturm net ophalen. De 26 Juli hunn d'Nordkoreaner am Süden d'Mier erreecht. An um Enn vum Mount war den Alliéierten nach just een Eckelche bei Taegu a Pusan bliwwen. Mee am September huet de MacArthur decidéiert, d'Kommunisten am Réck unzegräifen. Mat 230 Schëffer vun der siwenter US-Flott si seng Truppen op enger onerwaarter Plaz bei Incheon, net wäit vu Seoul, gelant. D'Iwwerraschung war gegléckt. Zäitgläich hunn d'Amerikaner zu Land vu Süden aus ugegraff. Seoul ass befreit ginn. An de 27 September war Südkorea erëm fräi. Wat elo? Den éischten Oktober huet d'UNO hiren Zaldoten d'Erlaabnis ginn, an Norde virzestoussen, fir déi nordkoreanesch Aggresseuren ze verfollegen. Dee selwechten Ament hunn eis Notabilitéiten, de Prënz Felix virop, no enger feierlecher Parade um Kasärenhaff 43 Lëtzebuerger Fräiwëlleger Äddi gesot. De Colonel Jos Warner, deemools nach Leutnant a Chef vum éischte Contingent, erënnert sech, datt och ironesch Meenungen ze héiere waren, wéi dësen Artikel aus enger Schwäizer Zeitung. Sie kommen wahrscheinlich zu spät. Das kleine Großherzogtum Luxemburg hat seinen 45 Freiwilligen für den Koreafeldzug einen großen Abschied bereitet.

Vill hu scho vun engem Gesamtkorea gedreemt, mat enger eenzeger Regierung. Den 19 ass Pyongyang gefall. D'Amerikaner hunn op der Ostküst bei Wonsan ugegraff, d'Fallschiermtruppe sinn net wäit vun der chinesescher Grenz erofgesprong, d'englesch a franséisch Truppe sinn iwwer Land virgeréckt an de 24 Oktober stungen déi éischt UNO-Zaldote beim Yalu, dem Grenzfloss tëscht Korea a China. Während der Zäit sen eis Jongen an der Belsch a verschiddene Campen op hir geféierlech nei Charge virbereet ginn.
Eis Instruktioun huet sech haaptsächlech ofgespillt am Camp vu Beverlo an der Belsch an och nach een Camp deen sech zu Elsenborn während enger 14 Dee higezunn huet wou mer tatsächlech richteg erbäigeholl gi sinn, wou mer op den all Méiglechkeete vu Frontdasaz gepréift gi sinn an du och nach mat der Artillerie zu Brasgat, mat Overhead Fire, mat alle Positiounen, déi et nëmmen éirewie am Krich kënne ginn, an ech mengen, dorobberhin eng ganz gutt Ausbildung och kritt ze hunn.
Ganz fréi ass de Wanter mat Schnéi a batterer Keelt agebrach, an ëmmer méi dacks si Gerüchter ëmgaang, chineesesch Zaldote géifen op der Säit vun den Nordkoreaner kämpfen. An der Nuecht vum 25. op de 26. November koum dunn déi béis Iwwerraschung, D'Chineesen, fräiwëlleger wéi behaapt gouf, hunn zu Honnertdausenden ugegraff an d'UNO-Stellungen iwwerrannt. D'UNO-Truppen hu sech iwwerall a grousser Panik a mat grousse Verloschter zeréckgezunn. Iwwer veräiste Biergweeër an am héije Schnéi hu se et fäerdeg bruecht, dat Néidegst ze retten. an de MacArthur huet seng Truppen iwwer d'Mier evakuéiert. Eng kritesch Situatioun. Den 30 November huet den Truman mat der Atombomm gedreet, an de MacArthur wollt China selwer ugräifen. De fënneften Dezember ass Pyongyang vun de Chinesen erëmgeholl ginn, an de siwenten Dezember sënn se iwwer den 38. Breitengrad no Süde virgestouss. An dësem Moment war dee belsch-lëtzebuergesche Contingent prett fir op déi grouss Rees a Korea ze goen. Den 18 Dezember sinn eis Jongen zu Antwerpen op een ale, fir dës Geleeënheet amenagéierte Frachter, d'Camina, ageschëfft ginn. Ech verstinn nach haut net, wou esou vill Leit konnten do op dat Schëff goen, well mir louchen zesummegeperscht ewéi Tierken an der Tonn.

Jee, mir hunn äis esou gutt ewéi méiglech beschäftegt, ne? A mer hunn awer och, ech hunn jedenfalls, ganz vill Kaarte liesen nogeholl, Procédure Radio an déi geleefegst Kampfmethoden, déi hunn ech mat menge Leit hunn ech déi duerchgeholl, fir se ze beschäftegen. An da muss ee sech do virstellen, datt Awer bis bal een Drëttel vun eiser ganzer Trupp séikrank gi sen, an ech kann nëmmen just dat hei soen, wann elo vill vun Instruktioun geschwat ginn ass, ech hunn net all ze vill vun deer matkritt, well vun deene 44 Dee um Schëff war ech der 36. séikrank. Mir ware moies esou géint 6 Auer den 31. Januar 1951 Am Hafen, all ronderëm selbstverständlech Krichsschëffer, mächteg Transportschëffer, an kann een sech jo virstellen, dass mer drop gebrannt hunn, net nëmme eleng déi krank waren, mee och déi aner, dass mer esou séier wéi méiglech vum Schëff kënnte erofkommen. Mir sinn begréisst ginn vun enger koreanescher Delegatioun, wahrscheinlech e Minister, dat weess ech net méi alt, an, E Meedchen huet eisem Bataiouns-Chef en doudie Blummebouquet iwwerreecht an eng koreanesch Musek wollt da versichen, d'Brabançonne ze spillen, an huet se alt gegäisselt a gekräizegt, fir iwwerhaapt déi Saach do erof ze kréien, während deemno eng amerikanesch, eng Negremusek äis e Jazzconcert ginn huet, déi Zäit, wou den Debarquement war.
An där Bans hat sech d'Front stabiliséiert. Déi lescht Offensiv vun de Chinesen ass an de Granaten a Bommenteppecher vun den Amerikaner erstéckt. D'Lëtzebuerger si mat hire belsche Kolleegen no enger kuerzer Trainingszäit bei Vec Van, Nord-Norden un de Floss Han no bei Seoul verluecht ginn. Seoul gouf op den Neits befreit, eng doudeg Stad vun annerhallef Millioun Awunner waren der nach 200.000 iwwreg bliwwen an déi hu Fierchterleches verzielt. D'UNO-Truppe sinn erëm no Norde virgeréckt a mat hinnen eis Lëtzebuerger. Mir si kuerz no eisem Openthalt um Hahn si mir mat der drëtter amerikanescher Divisioun an d'Offensiv gaangen. An zwar si mer den 22 duerch en Dall progresséiert bis an e Col wou mer iwwernuecht hunn. An do huet d'Lëtzebuerger Detachement huet eng Patrull gestallt, déi erausgeschéckt war, an eng Serie Tempelen ze ënnersichen, ob déi net besat wären, mee déi sinn erëmkomm, ouni Kontakt gehat ze hunn. Den aneren Dag, du si mer dann. Viru gaangen. Mir sinn dunn duerch d'Uertschaft Huizhongbu gaangen, an wat mer do erlieft hunn, dat huet mech e bëssen un d'Liberatioun vu Lëtzebuerg 1944 erënnert. Mee um politesche Plang koum et zu enger Mësstëmmung tëscht dem President a sengem Generol. Deen ee wollt verhandelen, deen anere China ugräifen. De groussen Held aus dem Zweete Weltkrich gouf ofgesat, krut eng Konfettiparad zu New York organiséiert,

De 25 Abrëll goufe se béis erféiert. D'Chineesen hu mat enger Onmass Zaldoten hir Fréijoersoffensiv ugefaang. Dat englescht Gloucester-Regiment op enger Kopp nieft de Lëtzebuerger ass komplett opgeriwwe ginn an ier en sech ëmsinn hat, haten d'Chineesen sech lénks a riets bis hannert d'belsch-lëtzebuergesch Stellungen infiltréiert. Dat Feier, dat huet déi ganz Nuecht ugehalen a mir woussten, dass der do wieren. Awer mir hunn am Fong geholl, wat eis selwer ubelaangt huet, kee gesinn. Mee deen Dall, deen hanner deer Unitéit erduerchgaang ass, deen hunn d'Chinese profitéiert, fir d'Infiltratioun nom Süden ze maachen. Wéi et lassgaang ass nuets, déi Déngen, do hunn ech gesot, ech jongen, Ech wousst nach guer net, dass et esou schlëmm giff ginn. Ech sot, Jongen, de Bëschof huet äech e Rousekranz ginn, lo gëtt et Zäit, fir deen erauszehuelen.
Du hu mir d'Chinesen am Dall gesi komme mat den Honnerten an Honnerten, déi einfach esou Chrëschtbeemercher erum Réck gedroen hunn. A wa bei eis en Observatiounsfliger dorëmmer nëmmen sech gewisen huet, hu se sech zesummegesat op d'Hippercher an dann huet ee gemengt, et wier e Bësch. An am spéiden Nomëtteg krut mer dann den Ordre de repli. Hei koum mer op de Point de ralliement. Do stoungen d'Panzer, alles schéi voll besat, war keng Plaz méi fir eis, dat kéint een jo neist geduecht hunn. A matzen an de Räisfelder, do war et schonn am Gaang. Den Sergeant Meins, dee war mam Déngen. Déi si beschoss ginn. Déi Doudeg sinn nach eng Kéier erschoss ginn, déi se um Fann ze leien haten. An an d'Asu gaangen. Hunn ech gesot, hei, Direction dohinner.
D'Lëtzebuerger haten et fäerdeg bruecht, sech mat hirem Material zréckzezéien, koumen op d'Hallefinsel Kimpo, net wäit vu Seoul. Vum 29. Mee bis de 25. August waren si erëm zréck an hire Stellungen um Imjin, wou se an enger ganzer Rei Patrullen sech iwwert d'Stierkt vun de Chinesen z'informéieren haten.

et nous ont permis à mon deuxième peloton commandé par le lieutenant Frères de décrocher alors on pu se ressaisir et Wagner était là avec tous ces tous ces lions les les Muller, les Steffen, les Franz et combien d'autres.
D'Front hat sech stabiliséiert an endlech hun se u Verhandlunge geduecht. No villem Palaver sen déi zwou Delegatiounen, op der enger Säit Südkorea an d'UNO-Vertrieder an op der anerer Säit Nordkorea an d'Chinesen, zu Panmunjom zesummekomm. Eis Fräiwëlleg vum éischte Contingent konnte mat rouegem Gewëssen hir Heemrees virbereeden. Fir zréck haten se e luxuriösen Truppentransporter a konnten souguer zu Athen eng Escale maachen. Wann ee gemengt hat, de Krich wier séier eriwwer, dann hat ee sech giert. D'Verhandlungen zu Panmunjom hu sech an d'Onendlecht gezunn. Esou hat sech een zweete Contingent vun 48 Lëtzebuerger Jongen, ënnert der Leedung vum Leutnant Rudi Lutti, prett gemaach, fir an de Koreakrich ze goen. De 14 Mäerz 1952 sënn si no enger haarder Ausbildung a verschiddene belsche Campen zu Melsbroek mam Fliger fortgeflunn. Si hunn déi rengste Weltrees gemaach, iwwer den Atlantik mat Zwëschestatiounen an Amerika, dunn iwwer de Pazifik bis op Hawaii. Do hat en dann e flotten Episod do. Mir sollte mueres fortfléien, mir waren dräi, véier Auer ukomm a mir sollte just en klenge Scal technique maachen an du waren, koum iwwert de Mikro, d'Andrews Sisters kéimen aus Korea erëm. Du hu mer dann du profitéiert, wéi se do aus dem Fliger geklomme si, se haten och eng Escale technique, fir do e kleng Hit d'honneur ze maachen. Vun Tokio ware mer dann zwéin Deeg, mengen ech, nach an du si mer erof op Sasebo komm mam Zuch. Sasebo war den Hafen, wou mer all sollten ageschëfft ginn, fir op Busan eriwwer a Korea. Do ware mer den éischten Dag ageschëfft ginn, mä do war därmoossen e grousse Stuerm an de Mer du Japon, am Japanesche Mier, deen ass bekannt fir seng grouss Stierm an onrouegt Waasser, do hu mer dann do missen 12 Stonne waarden, u Land erëm eng Kéier, fir erëm ageschëfft ze ginn an do ass. D'Epopée dann nees ugaangen, déi Säit.
Fir d'éischt koumen se an eng Blocking Position net wäit vum 38. Breitengrad bei Taibong Chong Ni. Hunn Anti-Guerilla Missiounen erfëllt. Do war op deene Koppe lénks a riets war gemellt ginn, do wieren Guerilla, déi wieren do an da si mer do Raidë gemaach an hunn déi ganz Koppe gekämmt, aufgekämmt fir erauszefannen, wat eppes do wier, wat natierlech war ni e Kontakt ginn. Mee do hu mer awer eng Kéier, bei enger Geleegenheet hu mer, wat ech weess, hu mer fir d'éischt Kontakt kritt mat der éischter Linn, wou zum Beispill alles voller Läichen an Tranchéë louchen. Dat war, wéi mer do bis bal un déi viischt Linn erugestouss waren bei esou engem. Am Mee sinn se an eng Reservepositioun bei Changory verluecht ginn. Ech kann net soen, datt et eng Reservepositioun war, mee dee Moment ass d'zweet an d'drëtt Divisioun also aus der Linn erausgezu ginn, well de Generol Ridgway, dat war dee Moment de Patron vun der ganzer Affär a Korea, deen hat envisagéiert, d'Offensiv erëm opzehuelen, well zu Panmunjom sinn d'Gespréicher net virugaangen. Dunn ass déi zweet an d'drëtt Divisioun, déi sinn op Offensiv Agestallt ginn. Also Reserve, dat war dee Moment alles wéi keng Rou, 't war grad de Contraire. Mir hunn mat schaarfer Munitioun trainéiert a mir hunn am Fong déi ganz Avance nach eng Kéier gemaach, déi eis Kollege vum éischte Kontingent gemaach haten, déi hu mir als Exercice och nach eng Kéier gemaach.
An du koumen se mat hire belsche Komeroden op Koja Kolno fir an de Stellungskrich. Duerno, no enger kuerzer Rascht hannert de Linien, sen se fir an d'Stellung a bei déi drëtt US Infanteriedivisioun verluecht gin. D'Bunkerliewen huet ugefaang.
Mer waren am Bunker an do ass e Paak Zigarette fortkomm. An do hunn ech mäi Kolleg, de Bive Just, en ass an der Éiwegkeet haut, vernannt. En hat mer meng Zigarette geklaut. Mee et war e Rat, dee se geholl huet, an ech wousst et net. An du krute mer e schéine Kaméidi. Dunn hunn ech en neie Pak. Ech leeë mech dohinner, ech stiechen en uewen ënnert d'Holz eran. An ech louch just do. Du kucken ech, do war de Pak fort. Deen ass zeréckgaang. Also et war e Rat, dee gefëmmt huet. Da hat de Rat se gefriess. Hei haten d'Lëtzebuerger hiren éischte Komerod verluer, de Kaperol Roger Stutz. Hie war Chauffer vum Bataillounschef. De Bataillounschef ass eng Inspektiounsrees maache gaang an d'éischt Linn. De Chauffer bleift virdrun, e geet aus der Jeep eraus, et schléit eng Granat an an et kritt e Splitter, ech giff soen, ass direkt an d'Häerz gaangen, war esou kleng ewéi e Spéngelskapp. En huet nach op Lëtzebuergesch gesot, wann ech mech net ieren, Féiert mech heem! An da war en dout. Also et war ganz tragesch. Am September hu se missen eng aner Stellung iwwerhuelen, de King Post, dee fir dee klenge Lëtzebuerger Corps op en Horno zur Katastroph gouf. Fënnef vun hinne si verletzt ginn an de Sergeant Robert Mores huet do säi Liewe gelooss. Am Nomëtteg géint eng Auer dräi, véier ass de. Bombardement vun der Positioun lassgaangen. An do huet et dann onglécklecherweis der e puer erwëscht. Eise Frënd Mores, Sergeant Mores, deen ass, deen huet e Volltreffer kritt, an dee war dout op der Plaz. An deen aneren, Feinen huet de Jong geheeschen, dee war am Bunker begruewen an dee koum net méi eraus. Jo, elo koum mol Kuerz duerno, nodéem déi Bomme gefall, dunn ass de Pelotonschef, den Här Lutin, deen ass kucke komm, wat do lass war. An et huet net laang gedauert, do hat hien och eng Blessure, war hien och blesséiert, an hat hien e Splitter kritt. Zeréck, ass zeréck an de Bougeonneau vum Peloton komm, oder vum PC, Poste de Commandement, hie war jo de Chef, dat war jo seng Plaz. An du sin ech dohinne gaang an du hun ech dann elechtrizeg gesin wat lass wär. Mer sin evakuéiert gin mat enger Amblanz op e Regimental Checkpoint, wou erëm eng Kéier gesot gin ass, deen doten dee bleift hei, deen do geet weider. An ech sin du weider komm op de faméise Mesh, dat heescht Mobile Army Surgical Hospital, Or, ech wëll dat ënnersträichen hei, dat, wat ee faméise Film gewise gëtt, dat ass, gutt lëtzebuergesch gesoten, e grouse Beschass. Well wéi déi Leit sech sakrifiéiert hu fir ons, ob et elo Chinese waren, ob et Alliéierter waren, fir ons ze soignéieren, fir ons aus där Positioun, wou mer dra waren dee Moment, Ze hëllefen a Courage ze maachen, déi hu si sacrifiéiert fir ons. An néierens méi wéi an engem Spidol gesäit een, wat de Krich ass.
No enger kuerzer Rascht hannert der Front sënn se erëm no vir geschéckt ginn, dës Kéier an eng Stellung, déi se White Horse genannt hunn. D'schlecht Wiederperiod hat agesat, a wat si um White Horse erwaart huet, war alles aneschters, mee näischt Schéins. Hei ass en Terrain markéiert mat waisse Schëlter, do sinn dann ëmmer den Amerikaner hir Charen duerchgefuer an déi sinn dann schéisse komm op d'chinesesch Positiounen. Mee all Kéier wann déi geschoss hunn, hunn déi aner natierlech geäntwert. A wann d'Äntwert komm ass, da waren d'Amerikaner fort, mee mir waren nach do a mir hunn encasséiert.
Dee Bierg, dee war esou voll gespickt vu Läichen, dat kann ee sech net virstellen. Do huet een, wann een un d'Positioune geschafft huet, war een net esou keen, mat enger Pirsch an de Buedem ze schloen, mä dann ass dat esou e bestëmmtenen Toun ginn. Da wousst een direkt, hei, elo ass erëm een, dee just ënnert dem Buedem läit. Hei ass ëm Metere gekämpft ginn. D'Chinesen hunn ëmmer erëm ugegraff. Jiddweree wousst, datt dee leschte Stand vun der Front, déi spéider Grenz tëscht deenen zwee Koreae géif. Esou sinn déi lescht Méint nach onnëtz Dausende vu Mënscheliewen drop gaang. E Spidol, wat ënnerierdesch war, dat war zesummegefall an do louchen immens erëm eng Kéier Läichen dran. An dat Läichegëft, dat ass ëmmer erausgelaf. Dann hu mer Buedem drop gehäit. Jo, deen Dag drop, da war et erëm voll. Herno do war op där Plaz, wou mer gaang sinn, huet een ëmmer missen erop an erof an et war e Bierg ginn. Den éischte Januar 1953 konnt eisen zweete Contingent sech op d'Heemrees freeën. De Roger Feiereisen an de Raymond Biringer hate sech fir e weidert Joer engagéiert an hu stänneg a grousse Gefor gelieft. D'Bunkeren, ech kommen ëmmer op de Bunker zeréck, déi mir haten, déi si nei gebaut gi vun den Amerikaner. Esou wéi mir deemools um Whitehorse bei si Bunkere baue gaange sinn, Positiounen, sinn si bei eis komm a si hunn der gebaut. An zwar waren dat Préfabriqué, dat war also nach eng besser Qualitéit wéi dat do. An dee Bunker, déi Zäit wou si dorunner geschafft hunn, konnt een net aus deem Bunker schéissen. Dunn ech ëmmer provisoresch hunn ech se uewen op den Daach gesat, déi méi. An dobäi natierlech geduecht, et wäert jo net eng virkommen. A leider Gottes ass vum siwenten op den aachten an där Nuecht ass eng virkomm. D'Chineesen hunn attackéiert an do hunn ech missen eben déi Mii do bedénge vum Daach vum Bunker, ne.
De 27 Juli 1953, endlech hunn se sech zu Panmunjon gëeenegt. D'Gemetzel war eriwwer. 94.000 Zaldote vun der UNO an 1,3 Milliounen Nordkoreaner a Chineesen haten hiert Liewe gelooss. 106 belsch Jongen an zwéi Lëtzebuerger sinn dobäi ëmkomm oder goufe vermësst a vill goufe blesséiert. Fir deene belschen a lëtzebuergesche Fräiwëllege Merci ze soen, huet Südkorea 1975 zu Kyonggi-do e grousst Monument opgeriicht.
Les Luxembourgeois étaient réellement des combattants hors ligne et ils avaient d'ailleurs dans leur peloton

Eis Leit sinn ausgezeechent ginn, sinn heiheem och feierlech empfaang ginn, mee muncheree vun hinnen hat sech méi erwaart.
Ech fannen et war, fir mech war et eng Experienz, déi mir ganz wäertvoll war herno a menger Carrière. Ech war iwwerall unerkannt.
Wahrscheinlech war et esou gewiesst, dass haaptsächlech no baussen hi gemengt ginn ass, mir géinge elo giddwerengem, ech weess Gott net wat, ewechhuelen, also ech schwätze elo haaptsächlech vun deenen, déi aus der Arméi komm sënn an och ëm an der Arméi bliwwe sinn, mee wat d'Intégratioun vu perséinlech ubelaangt, also ech mengen alleguerten déi, déi an der Arméi waren, an der Arméi bliwwe sinn, Déi haten et relativ liicht. Fir mech huet keng Integratioun ginn. Ech hunn e Mount Congé kritt an duerno sinn ech an eng Unitéit affektéiert ginn an ech hu meng Déngscht gemaach a fäerdeg wär et laang. Do huet kee gefrot, wéi et mir elo géing, wéi et mat der Réintegratioun wär. Dat Wuert huet net existéiert an an der Praxis huet et och net existéiert.
Mir si quasi gestroft ginn. Ech hunn Iech virdru gesot, ma et kënnt een als Ënneroffizéier kënnt een erëm an et gëtt een einfach carrément gëtt gesot, majo deen ass elo Kaporal, da fänkt nëmme bei vir un, en ass Volontaire. Jo, wéi da Volontaire? Mir hate siwen Zorte Volontairen. Deen ee war e Volontaire mat giele Gärten, deen anere hat brong Gärten, deen anere hat gréng Gärten, deen anere war dräi Joer dobäi, deen anere zwee Joer. An alles war e Volontaire, mä et war en anere Volontaire. Do huet een emol erëm misse vir ufänken. Ma elo gitt Dir emol Volontaire. Wann een dat iwwerleet, da kënnt een no. Iwwer zwee Jor kënnt een aus engem Krich erëm, wou ee Volontaire war. Da seet hei een, da seet de, majo, Dir sidd net Volontaire, elo musst Dir mol Volontaire ginn. Also dat war, et war e Witz. Wann ech esou zrëckblécken, hat ech guer keen Avantage vun deem Jor kritt, deen de, wou ech do Volontaire war, wou am Numm vum Land dohinner kämpfe war.
D'Oppositioun géint déi, wou am Krich waren. War eemol sou grouss ewéi d'Aarmut, grad sou gutt ewéi 44, den néngte September, wéi ech erakomm sinn. Mee dass Fauteuilen, wou se net wunnten, fein sutz bei de Chinesen, da wousst mer do, hei do si se. Mee hei, Sin mer nie gewuer gin ween de Feind war.
Si hun sech hir Gedanke gemaach, a verschidde vun hinnen sen net esou séier mat dem Erliefte fäerdeg gin. Et muss ee probéieren, net ëmmer drun ze denken. D'Liewen ass jo do fir eppes, fir aner Distraktioun an och aner Evenementer, déi sech do gehäuft hunn duerno. Denkt een am Fong ëmmer nëmmen dru wann een d'Kollegen erëmgesäit oder wann een mol eng Kéier am Bett läit, fënnt een den éischte Schlof net, da kommen e bemol esou esou Biller aus der Zäit wann de Film ofleeft.
Dat mir am meeschte markéiert huet, dat war de Passage duerch d'Spidol. Do gesäit een wat de Krich ass. A wéi batter et ass, déi jonk Leit, déi do sacrifiéiert ginn. Firwat? Well éiernswou un engem gréngen Dësch eng Partie Politiker net emstann sinn, Décisiounen ze huelen.
Mee si haten d'Gefill, et war net ëmsoss.
Ech sinn awer haaptsächlech stolz, mat menge Kolleegen, Duerch eist Engagement um Erhale vum Fridden an un der Fräiheet duerch eist Engagement bäigedroen ze hunn. Ech sinn 62 déi éischt Kéier hannescht gaang a Korea. Do hunn ech kleng koreanesch Kanner gesinn, déi gelaacht hunn. An dat hate mir während där Zäit, wou mer do waren, net gesinn. Do hu mer déi grouss, traureg Ae gesinn.